Ini kutaura chokwadi handidi kuiga imbwa ndaka handidi kuiga mpini ndakarwa imbwa mukunzwa ini kutaura chokwadi zanuka vatoita zvekare mune zimbabwe pano pazest news pano vachange tichimhanya nemanews updates esu zvakasiyana sana zvichange zvichiitika muno munyika yedu yezimbabwe so kana uri mutsva kusubscribe mahara otena on the notification bill so that patinodzoka nemamwe manews updates uchange uchingozvionera vadikani pano tinenge tava kubatira nyaya dzine chipisa mumastreets esocial media kunyanyisa ndo basa redu sezc news kukupakirirai nhau dzinochiitika muno nyika yedu yezimbabwe so kana uri mutsva subscriber wotena on the notification bill mune zimbabwe ndaenda kubatira nyaya yemurume uyo akucomplain about zanu p f akapwanyirwa imba yake so mune zimbabwe munongoziva sekutaura kwedu hatina zvatinokwanisa kubvisa kana kuwedzera panyaya dzakadai so dzepolitics mune zimbabwe tachikumbira kuti mungoona vhideo ubva utidzwa mafungiro ako inde comment section below much love inini kutaura chokwadi handidi kuiga imbwa ndaka handiri kuiga mpini ndakarwa imbwa mukunzwa inini kutaura chokwadi zanuka yandirwadza kana wakuru wedu isusu ngwaende wokukuruwawo futi wachisvika kuna president zanu inondirwadza kana ichiita maitiro aitiri kuita iyi yes vanhu vacho musangano vasiri kutiona unoti tega tiri pamusangano kuti pamberi nezanu pamberi but ah, tozoona kuti pamberi nezanu ka hapana zvaikutishandira mudara kuri kunzi nhasi masangano emukuru wenyika mukoma magara nawo pasi muri vaviri mungada kuvaudza kuti mashoko ekuti chii ndinovaudza kuti vanhu vamuri kutuma imimi imbavha upresident kuvhoterwa nevanhu kuti uve panzvimbo ibasa riya hausi umambo vana venyu vamunoshungurudza ava vanokupandukira musangano wakatirasisa ende isusu tichitatori mayouth yacho isusu tichitatori mayouth dai tomira mira munomu mayouth weti dai dai tichitoitawo chitonzi matatopa vamwe vatara kupiwa mayouth tatopiwa mastand edu ende pakatanga kusvika zvinhu tasingarare mumba tairara pabumgeta tichichengetedza musha but haa ah, musha wacho wakazosvika pakuparara manje zvinhu zvakaoma vakomana vangu vaitodrena hausiyo haa ah, vanhu vakaomerwa boys kutodrena siyo ipapa vakamutututa anodya mari ipapa e eh? Hello Zimbabwe, makadini makadini mhuri yeZimbabwe, ndinonzi Owen wekwaMadondo, the chief air marshal. And right now ndiri kuya kwamuri ndiri kuno kunzvimbo yeruwa paarea inonzi yecloverdale ine nyaya dzakaitika itika nezuro vazhinji vakaona zvichiitika matiegas achimwaiwa mudenga vanhu vasiri kunzwa chii chiri kuitika paine vagari vemunzvimbo yemucloverdale vakabuditswa imomo eh, takati vachinzi maillegal settlers vanga vapinda panzvimbo isiriyo nemashoko anga achitaurwa so nhasi ndati ndisvike paground ndinyatsonzwa kuti chii chiri kuitika zviri kumbonyatsofamba sei munharaunda inoi yecrovertel zvamuri kungoona kumatirwa kune zvinhu zvakasiyana mibhedha yembatya mastovhu midziyo yakawanda iri panzvimbo yevanhu varikuratidza kuti havana ekuenda uye ndira kuti ndinzwewo kuti kubva kwavari kuti vanhu ava vakazvifambisa sei kuti vange vari munomu uye kuti vazobudiswa chii chakanyatsotora nzvimbo ndina mabva vari panapa ndinge ndichitaura namabva makadini zvinhu ndinofara mukangozvizisa kuwanhu sikarinyora makasununguka